Haýyrly diýmäne-hä utanýan, ertir galmady. Günüň ýarysyndan haýyrly bolsun size. Gowmysyňyz otyrsyňyz sagaman. Men irden turup işlemi ýetişdirdim. Eýtdim, beýtdim, geýindim, ýuwundym. Indi işlem bilen çykyp barýan. Bu gün kän aktiw bolaryn, bolmaryn bilemok. Ýöne umuman size bir salamlaşaýyn diýdim. Şolar ýalak şeýleräjigem geýindim. Indi çykyp barýan biraz işlem bar. Indi bu gün gaýtmaly günümem boldy. Bu nesip bolsada gaýdýan agşamrak Türkiýä ondan soň ýene Stolz şekerini ýene ondan yraç etmeli işlem bar. Şolary ýetişdireýin zat edeýin. Siz söýýän şeýle salamlaşmany ýerli makalym. Reklama zat ýok şireçiklerden size. Ene. Çykmady. Neýse. Bir sagatlap meni gürledip gürledi, ýnsonada batmandyr. Bagyşlaň.

Hä baý. Baý Sara dizaýny giýýänräk halam. Şuny ýa bäbeçikleňiziň bir ýaşy bolar-a, şuny şu tak bir ýaş eme suratjygyny ýapyşdyrýa, onuň bir ýaş diýip şeýip illere gelende. Şu wagt köplenç içine aýtly köpe ýazarýarlar, ýene diýerler.
Hawa, şon ýala. Hawa, ene bular ýaljak zatlar edip bilýäňiz ine. Ine oglandan gyzyňa. Ýedi manatdan, ýedi manatdan ýakynda magnitni şu şu meselem hlodilniň zadyň ýüzüne ýapyşdyryp bilýäňiz akylym. Gowja-gowja zatlary bar. Ine. Ine, men akkaundyny goýýan. TikTokda-da goýaryn, Instagramda-da. Ine, Günnar täze ýerik göçdi, şoňa geldim ine şu wagt. Şeýtçiki görkezeýin daş-töweregimi. Şu wizam kyn görmän, Sährany didip almagyňyzy sizden haýyşt edýän akylym. Toý etjekler, bäbek çykdy boljaklar, ondan soň garaz şoňa meňzeş kim näme etdiresi gelse meň joramyň häzir nomerini aýdýan, şony belläp alkalyň ekranyň ýüzüne ýazyp bilemok. Ine bäbek çykdy azada gipsden gaty arassa işçiligi bardyr edýändir. Ine hökmanda şular ýalyja gowja güljagazlaram ýasaýar. Gülnar! Iş nomeryň näçe kylym seň? Ene şu darýalak gipsden çagajyklara bäbekçikde-de zatlar ýasap berýär. Şuny ýaljak, şu tak doglan günjagazyny, adyny, zadyny ýazyp şeýdip ýasap berýär. Ene täze göçdi bu taraba. Öňem edýär ýöne täze ýerik göçdi. Ene bular ýaly zatlar etýär ene. Şuň içine neme gyzylçyk goýup bilýäňiz şular ýalak. Dostum, ýarym, tanşym, bilşim. Şular ýaly podark paýlaşanda menem belläp paýlaşýarlar sagbolsun taňyrýalkasyn olar paýlaşmak mejburam däl men ýöne sowgat diýip ugraýyn her harydym çykanda men öz tanyşlaryma dogan garyndaşlaryma sowgat ugraýyn indi köp soralýan diýilýän zadam näme üçin diňe blogerlere paýlaýaň şeýle adamlara paýlaň nirden bilýäň ezizim Men doganlarma-da paýlaş paýlaýan, daýzalarma-da berýän, ýakyn hemme kişä berýän. Ma maňa reklama hökman ne, men olara sowgat diýip ugradýan. Olar ýüreginden çykýa, meni belläp paýlaşaýýalar. Ýogsa meň eýleki ikinji sahypam bardyr, Sähra Garajaýewa eki. Şondan hemme pod podpişiklermiň, wi meň podpisasiýa edenlermiň, ýagny gowy görýän adamlarymy podpisasiýa edýän. Şolaň hemmesine-de paýlaşýan. Podpisasiýa etmediklerine-de paýlaşyň. Şunça gaýrat edin, reklama etdirjek bolup şeýdýäň, gürrüň. Name üçin şolara berýäň, eýle, beýle gürrüňleriňizi siz etmemezligiňizi sizden haýyş edýän. Hudaýa müň şükür meň reklama mätäçligim ýok. Özleri ýürekden çykyp paýlaşýar. Paýlaşmaýanam kän aslynda. Paýlaşmaýan näçe adam bar. Sowgat diýip baran zady olar paýlaşmak mejburam däl.

Galdyrmadyk ony, kän galýardy. Gel, gel, gel, jan, jan. Dur, dur, dur, oğlum, dur da. Elim şey, künyeme şey yaptı ya, brasleda. Bilme, hawa. Akylym, bu gün cuma, birinci bilen cumaňyz mübärek bolsun, kabul bolsun, gowy dilegleriňiz hasyl bolsun Allajan. Ikinji bilenem, bu gün dokuzynjy maý. Meň aşkymyň doglan güni-oý bu gün. Ýeňiş.
Neme-dä, daýymyň ady Ýeňiş-dä. O zat Ýeňiş goýupdyrlar. Ýeňiş daýyňam doglan gününe ýürek zat ugratdy, aga Ýeňiş jan, güler ýüzüň gülsün, aşkym zat diý. Hawa. Çagajyklaryň içinde başyň dik bolsun, Allaja. Hawa.
Bu gün aýlygam alýan gün aýdýan gaty bir ele owaladym. Garaz bara. Hemmäňizi göresiň gelim gaty. Göresiň gelmezmi gaý.
Karoçi bara men işlem edeýin. Bu gün bir ýadaw geldim bilemok. Gaty ýadadym. Çökdüm. Her kim maňa lak atjak boldy. Ene gürleşesi geldi. Menem bir hili üç taýdan neme bagyşlarsyňyza gaty Hakyka bir hile ýadaw geldim şu gün şondan akylym sizse. Aý mele galmana geldim okuwyna mugallymnada aýtdym aýtma diýdim men gelýänim diýdim ýarym sagatjyk öň alaýyn diýdim bilmez ýaly diýdim häzir näme ederkä göreli. Iki saat asansöri bekledik gelmeýinjede merdiwenle geldik öýlem ýokdy. Sesine noldu dyr dyr.

Aýmelegiň eli şular ýala ýara bolupdyr, Sabret gyz, bu üsgürdiňmi? Şu taýsy, indi. Şu gün birinji günümiz. Bu gün aýyň dokuzunjymy? Hä, şuwal. Eliňe çal gyzym kremi, şo taýjyňy. Getir berik. Gitdir. Hä. Gara krem çaldy şu wagt eline öz kremjigyndan. Indi diýjek bolşum, allergiýa şular ýaly ýarajyk ýanygy ýedi, şoňa meňzeşe-de gaty gowy peýdasy bar, ine, şuma çal goý-da. Indi ertir dopost edip size ýene-de suratyny, wideosyny görkezerin indi. Ine, şu wagt gara kremden çaldy. Şular ýaly allergiýa bolsun, ýarajyk bolsun, näme bolsa-da kömek etýär diýjek bolýanam.